Fënneft Episod hei am Splatoon 3 Deel. Ech weisen iech elo mol eppes, well ech kënnt iech keng Rëtsch drun erënneren, datt virun de Kuttelfisch hei ëmmer stoung, besser gesot draus gekuckt huet. An ass ni méi do. An Dir wësst, wat d'lescht Kéier geschitt ass. Mir si schonn mëttlerweil am zweete Mount elo, wou mer ufänken. Véier Folgen hat et elo gesinn. Dir gesitt, den Chad ass och schonn aktiv dobäi, den Eric ass awer dobäi, deen Iech Moie seet. Wat een eebe ka soen, ass vu menger Säit aus emol en décke Merci un Iech, dat mer elo schonn iwwer 50 Opriff hei ufir Véierween. Dat ass schonn zimmlech hefteg. Ech gesi grad, mäin. Also ech krut och vum Erik den Tipp hei, ech muss net alles africhten, ech muss just hin an hier lafen. Wat ass X? Ah, Archiv hu mer do. Schriftrollen, okay, déi kucke mer eng Kéier esou un. Jo, empty book, also dat huet gi, also hu mer da do e bëssen awer ze sichen. An haut ass eebe mol déi éischt Folg, déi ech ophuelen elo. Aeterna Logs. Lise läuft. Also dat do däerf ech jo am Fong guer net weisen. Dir hat villäicht gëtt nach vläicht an Erënnerung, dat mer do een haten, dee gesot huet, mir däerfen näischt sharen. Dat heescht, do muss mer nach e bësse méi sichen. Dat ass nach alles verkodet, soen ech mol esou. Mir ginn hei mol eng Kéier e bësse ronderëm lafen an der Hoffnung, dat mer do vläicht eppes fannen. Just eisen Salmini wëll net sou richteg matkommen, oder wéi ass dat do? Ei net Laps Hond. Wéi geet dat scho méi dat ech. Hien eppes fonnt huet, muss ech eppes drécken oder wat ass dat do? Ja, lo sinn ech. Okay Update, lo huet sech jo gemeet eng Foto wahrscheinlech. Ah lo kann een, lo kënnen also gënn e Screenshot maachen, da gi mer mol eraus, mee wéi kann ech mat dir kommunizéieren? Dat fannen ech lo grad net. Do sprëtzen. Ah, okay, cool. Dat ass dann e coole Feature hei. Lo hu mer e Booster Pack fonnt. Ähm, Kaartepäckche wat ech der Kéier méi spéit wäert weise. Mee hie schéngt dann hei gutt mat aktiv ze sinn. Sou, an dass. Mir mussen ëmmer erëm natierlech alles hei e bësse sou entdecken. Hie leeft. Elo ech erëm eppes fonnt. Et ass awer scho gutt gemeet, sou eng Spuer nach esou e bëssen. Sou, lo huele mer dech awer erëm mat gären, dass mer hei, jo, alles gëtt gutt. Sal, Mister Goofy heesst de jo, ne? Op jiddefalls wollt ech hei eng Kéier dat mat iech e bësse sou weisen, also mussen do alles sou opfëllen. Mir mussen eben déi Welt hei sou entdecken. Dir gesitt, dat do misst awer schonn Präzis genuch si soen ech mol. An nodeems ech bësse jo voilà Pokémon Kaarte, kënns de mat Kolleg? Ass awer erëm do, ok. Mol op de soss hei nach vläit eppes fënnt. Oh dat war e bëssen ze no drun. Ähm jo da si mer all eng Kéier erëm esou en décken Igelki souzesoen. Hält en, also si soen dort hält ech den ëmmer erëm op. Gees du ëmmer dohinner? Duerch do fënns du och Saachen oder wéi? Okay, se hei se decke sech awer direkt. Déi wollt einfach wat hinne schnësse goss wat. Ähm, Schitterfalls äh, mir hat jo lechke e Level. Mëcht awer och bëssen geck mat mir de Salmini hunn ech grad gefillt. So, lo geet, äh, lo ma mer hei mol virun dann. Ähm, Wat level mer eschke gemeet? Kucke mer lo awer mol hei eng Passage erëm. Mir ass schon méi mat Mister Goofy do ze schmäissen, mer kënne viru kommen. Ähm, also mir ginn och bësse rondrëm getrollt, fannen do natierlech lo Schnäpps direkt. Also mir fannen esou ëmmer déi Géigestänn hei. An dat do ass dann eng Schriftrolle awer, mengen ech. Dat heescht, mir hu schon eng verpasst. Also Hëtzt, Häerz an Heellos Chaos, Dünen-Hotspots, Platzville. flanéieren op den Boulevard brachiale matten am Liewen an de kann mam Buch souguer Touristenführer säit 54 si mer schon op zwou verpasst wéi et ausgesäit. Do kréie mer souguer en Upgrade da wéi et ausgesäit an elo hu mer schon hei wann ech et richteg gesinn d'Qual der Wal mat de Levelen, mee mir ginn dann hei

Mat engem eenzeg Schoss, also dat do gëtt da schonn toxesch. Ka mech drun erënneren, d'Octo Expansion deemools als Splatoon 2 hat och sou laang geduert. Hie huet elo ee Schoss just. Oh, frag muss blo. Oh nee, deen Zeil ass e bësse bescheet. Mir kucken, mir brauche just d'Gebühr. An mir huelen emol einfach d'Empfehlungen an, okay. Bon, et huet sou misse kommen mat de Sniperen. Dat ass bësse sou e Meme mëttlerweil an der, an der Commutéit. Ähm, okay. Probéiere mer mal einfach. Dat do war da scho Game Over, ne? Oder, ah ne, ech hunn awer nach Chancen. Ja, do schon e cool Level awer op jidderfalls, äh, wo ech dat do wat... Ah, lo stierwen ech dann, okay. Techt, ähm, ja. Dann, so explodéiert den dann, an muss e wirklich on point... Dat dohé kréien awer net mat gepackt, also paar mol denken ech awer dat do läit de Welt geplaucht läit bei zwee Sekonnen äh, jo 10 Sekonnen sinn awer ok, also dat do ass eben eng Saach vun äh, ach soe mol einfach vun Chance, also dat Level definéieren ech dat do net, mee en ass op platt op d'Plack gesat an mir hu gespillt, einfach eng Kéier drop geschoss an mir hunn et gepackt, ähm, war eben elo mol e klengen Intro fir haut, fir mech einfach mol soen ech een. So eng, eng Art Traumabwältegung. Kann ich den hier einfach drop schmeißen? Voilà, da können wir die auch schon direkt da ausgehen. So, ich muss ein bisschen ans Spiel rankommen, wie ihr seht. Auf jeden Fall äh, haben wir das aber mal erst gemeistert. Und voilà, hier ist dann ein Ouni Salmini hu mer dat do elo och entdeckt. Do fanne mer dann en Anchovium. Do hu mer da grad d'Heldenausrüstung verbessert. Ech bleiwen och dobäi, ech wäert dee elo net direkt, wat ass de uewen? Ok, dee gi mer scho recommandéiert dohinner ze kommen. Iwwerall déi Feiler. Mir maache mol och dann zweete Level, also da gesitt der elo Mäi Plang fir just emol ee Level iech ze weisen, dee geet scho guer net op, well mir wäre mol scho no 7 Minutte fäerdeg mat dësem Part. Da kritt der awer elo en zweeten haut nach, well där Mini, ech ginn emol net d'Level definéieren, ech ginn einfach esou Niewequesten definéieren. An da gesitt der elo hei den drëtt, den zweete Level fir haut, de Relikt, d'Restauréierung. Flächenaarbecht ass gefrot, bedeck alles mat Tënt. Jo, ech mengen, dat misst mer bëssen nach mat Fleckfest Erfahrung, Experienz dann hikréien. Sou, ech muss awer soen, fir do schonn déi, fir de richtegen Timing elo ze fannen, dat ass schonn gutt gemaach. Ech ka mer elo virstellen, datt verschidde Leit do méi do verzweifelt sinn. De Knallswapper, Instabomb, okay. An dëser Missioun dréit sech alles ëm dat Bemuelen enger iwwergrousser Krak, enges iwwergrousse Kraktakkapp. Sinn ech mol gespaant wat mer elo hei, wat mer elo hei kréien. Oh nee. Wierklech? Wow. Wow. Dat heescht mir mussen Eng Skulptur hei alles afierwen an hu soss keng Géigneren. Dat heescht dat hei zielt net well mech un ne dat geet just drëms déi Skulptur do anzefierwen. Ok dann wëllkomm bei enger Konscht-Episod hei um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg. An der dëser Episod gesitt der da wéi mer eng gro Skulptur, Ganz blo maachen. Dass ass scho witzeg dat do awer gemaach. Déi Bommen och jo wann ee vläit Tënt hätt. Dat heescht déi gesitt elo okay wow elo hunn ech grad e bësse Kack an der Virun gemeet sou hunn ech mol just dat okay hei kënne mer da elo viru se trëppelen. Also gesitt hei do Konscht ah elo wär d'Schoul ofgeschloss. Ah nee, mir kréie esou Passagen dann. Ech, also et fannen elo e bësse schëff, datt do keng Prozent ugewis ginn. Mee Dir gesitt da lo hei ähm, eng nei Aarbecht. Ech hunn opgehal mat Mario Kart, ech maache lo Skulpturen an ech molen se blo un. Ähm, ech war am Molen an der Schoul iwwregens ëmmer eng Katastroph, schätz heiansdo och. Ech mengen op Sixième war dat deemools, hat ech heiansdo d'Hick krut nach gutt Notten ze maachen, wëll et Sou d'Dommeten waren, déi mer misse maachen, do war ech ganz gutt dran, mee wann et soss ëm d'Bostele gaange war, war ech ëmmer esou een Katastrophentalent an och op d'Mole fir ëmmer dréch ze kréien, war ëmmer esou mäin Zil. Also da wësst Der, dat dat d'Konscht an och, wéi Der gesitt, mat Splatoon grad hei net mäin Thema war. Op jiddefalls awer erëm eng cool Idee, dat do hate mer wierklech och nach ni. dann einfach och ufire mussen. Soss äh, Kënschtler géint wahrscheinlech besser an d'Häl, mir kéinten och hei so alle e Giveaway maachen, mot me äh, Billercher aus Platoon. Hat mer bestaumt, äh, giff mer bestëmmt hikréien, se loosse Schein mal am Beruff fale, ganz diplomatesch. Maache mir fänken natierlech ëmmer uewen un. Ech gesinn do ware mer net ganz präzis. Du bass wéi de Picasso, du hues eng blaue Phase. Uh, dat do war e Wuertspill. Also ech menge esou och Gemälde, déi so heeschen. Äh, iergstwéi ass wat Konscht ugeet, hunn ech mech ëmmer méi distanzéiert, och an de Lycéeszäiten, well do gouf et sou e Fach, dat huet Konschtgeschicht, hei, sech benannt. A wann s de do hues Saache missen just Sorry lo fir eis Konschtfanatiker, wa mer da sollten am TL hunn oder déi eis hei nozuivéieren, wa mer do e bësse misste rëm Saachen aussetzen. Ech wécks déi an der Geschicht. Ëmmerhin, se war och nach déi Zäit op Däitsch, dat war den eenzege Virdeel bei der Geschicht. Mä jo, esou gëtt dann hei also déi do Wann dir wësst wéi déi heescht, ech weess et leider net. Et ginn awer esou Kapp-Käpp an der Realitéit och, dat ass e bësse cool. Dat Splatoon sech och mat esou Saache befaasst. Ech komme net op de Kapp. Also dach, op de Kapp kéint ech och kommen, mee ech komme net op den Numm, wollt ech soen. Elo schwätzen ech scho esou e Brach, well ech hei der ganzer Zäit muss voll konzentréiert afiewen. Voilà, ech hu erëm en Upgrade-Punkt. Mee op jiddwerfalls eng cool. Idee hei. Moai Statue, voilà, merci Steve, also do do ass ee bess an der Konscht huet ee bess opgepasst, et ass vläit nach méi jonk wéi ech an et ass nach bësse méi méi rezent, well bei mir ass dat och schonn, waart emol, jo dach et ass schonn 10 Joer hier wou ech meng Première zum Beispill geschriwwen hunn, also da wëss ech och schonn, den Alter ass näischt Schéines, fänkt een u Saachen ze vergiessen an da wär ech elo schonn. Färdeg, also da fann ech bësse schued, well ech war lo, also präzis gemolt ass dat do net. Weess wat, dann hu mer eng Moai Statute, Statu, Statute, lo war mer awer en bësse falsch, also mir si scho präzis, bësse perfektionistesch hei ënnerwee, mä jo dann hu mer eng blo ugemolten, do ass net präzis gewiescht. Da misst awer soss alles gutt sinn. Dat heescht, Dir gesitt hei um Méinde moi, äh, jo dach méindes moies um 10 d'Départ, da gesitt Der scho méindes e bëssen eng Konschtwelt hei, äh, déi mir elo hei gemeet hunn. Elo kéim ech mol, ah dach, ech géif nach eropkommen. Ech kucken einfach, also wat fir e Konschtwierk hei. Do war mer och net prezis, wann een do kuckt. Do ass, na, mir maachen dat awer hei alles schéin. Dann, voilà, kuck do, do ware mer net prezis. Also, et ass scho witzeg, dat do. An bah, dat ech elo esou seriö huelen, et deet mer leed, mee ech muss e bëssen äh, mat där Moai-Statue Statue hei. Ech hoffe just net, dat elo eng Kéier Lëtzebuerg nach op d'Idee kënnt, eng mir hu sou komesch Leit hei an der Regierung sëtzen, eng Moai-Statue hei am Lëtzebuerg Ländchen eescht ze opzestellen. Mir hu wéinstens engem Youtube-Channel hei schonn ugemoolt. Mee ech si grad begeeschtert einfach vun der Idee vun deem, déi Idee hannendru stécht, fir eis déi eis sichen ze goen. Also esou kuckt mer eng Kéier nach vun uewen. Ech mengen awer, Dir sidd jo e puer am Chat, zweemol op jiddefalls, misst mer awer gutt gemeet hunn. Dat Kind, dat gëtt sou oder sou ee Punkt ofzoch, well mer ze laang gebraucht hunn. Ja, allez, op komm, fréier huet dat 59 geet, haut wäert dat och mat Zuelen eng aner sinn. Äh, wat sot Dir? Ja, kléngt eng Freideg owes. Da war mer net prezis, also allez, op komm, war eng 51, déi mol hei geschriwwen hat. Dir, et war e bëssen eng Schoulstonn hei, soen ech mol. Mir reissen eng Kéier de Käppchen do un, also et ass scho cool gemeet. Eng kleng Aufgab, mee ech fäert de ganzt gëtt méi schwéier awer elo. Sou, dann hu mer genuch déi Statue ugekuckt. Dat war dann eng kleng Konschtstonn hei um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg. Kucke mer eis den Eck jo wäitem un. Ganz schéi elo gemeet, elo geet alles do fort. Dat heescht mir hunn eis awer do richteg Méi gemeet. Voilà, merci Steve fir däi Komplimenter. Ech hu Konscht hei fabrizéiert. Dann hat mer och eng Kéier d'Konschtthema. Déi dréint, oh, déi dréint jo elo nach zu Chouer am, am Krees. Ech fann dat do faszinant. Deet mer leed, déi Nägel, ech zéi grad d'Faarf bewosst an d'Längt, mee dat do flasht mech grad, datt déi Statue och elo nach am Krees hin an hier dréint. Also dat ass scho gutt gemeet. Mee jo, dat war dann och den zweete Lauf vun haut an ech giff soen,

Dann haben wir mal hei nach also Upgrade-Punkte kréien och mittlerweile, do befassen wir uns mich später mal da. Und hei können wir dann äh, du selbst fand. Oh, da laufen wir dir nach no. Das hier du, wo hier steht. Und so viel, mein Kollege. Ah, wow. Ist das schon? Was haben wir da gut? Hallo? Wat hu mer elo krut? Kee weess et. Wou ass dat elo higesprongen? Wow, mir hunn e Kaddo fonnt a mir hunn e verluer ënnerwee. A mola, ech mengen, mir hunn e aus deem Grond verluer. Den ass hei dertëscht gefall. Ja. Come on, dat do kréie mer elo hin. Déi läit hei drënner, wann ech gleeft. Da weis man mal, wo ass nie gefall. Ah, du findst schon etwas Neues. Dann haben wir da einfach nicht abgepasst für drunter. Ah, wir kriegen einfach auch der, der rot Eher. Okay, das ist gut. 15 Eck, you good Eck, okay. Ich habe nur noch Special Items da gesicht und einfach nichts so konkret da fand. Ähm, aber ja, das ist schon witzig gemäht. Du findest aber auch viel College. Oder geet hei nach eescht ze geféierlech laanscht? Ah, guck mol hei nach fräi ze maachen, dass dee mierkt, ähm, oh, eng kleng, ups. Oh, ech brauch méi Fisch, jo, jo, do si mol e bëssen hanne dran. Dann ass dat fir eng aner Kéier. Kuck mol hei nach, do ass scho erëm eppes ze fannen. Sinn dat vläit déi Fësch, jo, déi eis feelen? Do hunn mer nach eng Schriftrolle fonnt, cool. D'Nummer zwee dann, laang ass et hier, do gouf aus eisem Land. Do gouf eist Land duerch eng Sëndflut erdränkt. Alles war verluer, bis dräi Luuchte vum Himmel gestige sinn. D'Lichter hunn Onheel verschlongen, an als Merci widme mir hinnen. Fiicht awer freelech bäim grousse Fest, déi dräi Schreiner. Esou gi se dann och erkannt an am Bild. Ähm, och den, den, den, den Paräisser Eiffeltower, äh, do gesäit een dann och, obwuel dat do mécht mech geckeg, ne, dat, ech hoffen Iech och net ze vill. Op jiddwer Fall si mir erëm eng Schriftrolle fonnt. Ech fannen dat awer witzeg, dass déi muss mëttlerweil ausserhalb vun de Levels fannen. Mee jo, mir hunn nach e bësse Story gesinn, dat do nach eng Kéier d'Welt ënnergaangen ass, well alles ass of ass op Lëtzebuergesch gesot. Hei hu mer nach e bësse gehat mat dem Boulevard vu Spletsville, den Tourist Guide. An ja, ech kucke lo, mir mussen dann och mol Levels spille fir nach e puer Saache fräizeschalten. Déi waren do anscheinend ze greedy. Ja, mir loossen dat do lo sinn. Ähm, Jo, Apps fonnt, okay. Dann maan mer daat lo nach Kolleg. Also dass e gudden Spuel na sinn ëmmer nach 25 Ronn. Mee ech giff awer soen mir bleiwen an 20 Minutten fir haut fir den éischte Part vum wat hu mer 10 Oktober. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken, war en agreabele Part. An ech fannen de Feature hei mam Mister Goofy richteg gutt. Fir déi Leit déi nach am Stream sinn, bleift drun, geet no enger kuerzer Paus virun. Wéi gesot, Merci fir d'Nokucken an Ciao Ciao.